ווילסט האבן דיין געלע פרטי וואס ארויס גיין פון די פראבלעם זאלסטו וויסן מרדרו און ס'האט נישט די ביטער צייט ביי שמחה מיט שמחה זאגט ער איך צחק אז די ווארט פלאץ האט די ראשי תיבות פאנג אן לאכן צדיק אלץ זאל פאלן אין פלאץ זאלסטו אנפאנגען לאכן אזוי ווי ווען א מענטש פלאצט אויס אין א געלעכטער איך צחק נאר אזוי דעמאלטס פאנג אן לאכן צדיק אז די טלית פאלן אין פלאץ. וואס טוט מען אז ס'גייט נישט? אז ס'גייט נישט דארף מען וויסן אז די ווארט נישט האט דאס יס שוין יעצט טו נו שוין יעצט טו נו האט דאס יס נאר אנפאנגען מ'דארף נאר אנפאנגען נאכדעם גייט אלעס א מחיה. טוה שוין יעצט אנפאנגען, ס'גייט נישט? פאנג אן טוה עפעס, האסט זעהן ס'וועט גיין, די ווארט שטופד אויס ווי עס פייוול איבערגעדרייט, ווי האסט זיך שטופן צו טון עפעס, האט איבערגעדרייט ווען אינמיטן זיין און שטערט דיך פון עפעס טון, ווארט נסיון האט אויס ווי ס'נישט ספק יא ווען נישט, ס'נישט האבן קיין ספק אז די מעגסט יא טון, ווען נישט אסאך מאל א נסיון איז טאקע זיין בעצבות, זאלסט נישט האבן קיין ספק אז די מעגסט זיין בעצבות ווען די טוסט זיכער נישט זיין בעצבות, נו איז מיר איימאל זאל תשובה, מען האט איר געשמועסט אז נאר אזוי תשובה איז די אופן וואס מען דארף נעמען, יעצט איז דאך כבוד כבלי מאהבה, לכאורה די עבודה פון תשובה, יא מען האט תשובה געטון, יענער דוד האט אויפן מרדכי הצדיק, דוד האט אויפן ר' פירון האט מען דאך תשובה געטון, אונז דארף מען דאך אויך תשובה טון, אבער תשובה טון מאהבה, און אהבה מיינט פשוט אז.

און נאר דאס איז עס נאנט, נאנט אז דו וועסט תשובה טון נאר דעם צנועסטן טעם, וועסטו דיך פילן א טעם לעבוד את ה', דאס קען אויך זיין תשובה נאנט, דאס הייסט ווערן נאנט צום אייבערשטן, פורים איז א צייט וואס מען עסט נאנט, ס'איז א מנהג צו עסן נאנט, ווערט נאנט צום אייבערשטן דורך די עבודה פון פורים, שמחה ווער ברענגט נאנט צום אייבערשטן, אויך מיט די נאר. דיר נעמט דאך אלס ממות מען פועל'ט אלעס, שטייט דאך אז ויפגע במקום וירא לשם ויפגע במקום דארף פעגען פון אייבערשטן, ווען א מענטש וויל פעגען האלט מען נו נו נו, דו האסט פעגען פון אייבערשטן נאר אזוי וועסטו פועל'ן, כ'מיין אז מען זעט ס'גייט נישט נו אדער עושה עין עין אז ס'גייט נישט נו בעט מען שטארקייט זאל אייבערשטער העלפן. אז אונז זעמיר טון וואס עס האמיר צו טון די טעג און זיין בשמחה, די אייבערשטער אונז אנלאדענען מיט סיבות צו זיין בשמחה, און מיר דאנקען די אייבערשטער פאר אלעס וואס אונז דארפן, די אייבערשטער שיקן אונז די ישועות און ברכות, און אונז זעמיר זעמיר ארויסגעגאנגען פון מורא פון אלע אונזערע ביטערקייט טרויערן ס'וועט שוין קומען די צייט פון די גאולה ביים הייליגן מנין.